Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest Metal Podcast mam Pit a mam Gilles. Gude Moie Gilles. Gudde Moie Pit.
An?
Ma jo, sécher dat! Typesch, toppeg.
Mega! Geet et der gutt? Jo, fantastesch! Fantastesch oder fantabuléis?
Fantalos.
Fantalos?
Ech hunn och keng hei. Ech kann der Kaffi ubidden. Eben.
Jo, mee dat ass esou wäit ewech. Jo, ech. Gëtt mer en digitale Kaffi. En digitale Kaffi, oh, dat wär mega. An nach esou en, aus engem iMac gëtt en iCoffee, wou s de einfach drop drécks an da kënnt Kaffi eraus an du brauchs guer näischt ze man.

eng nei Genre-Episod ufänken an dann carrément och en Genre uschwätzen, wou eis allen zwee um Ufank vläit e bësse lusch virkomm ass an net wierklech ze verstoen, mä wou mer ëmsou méi elo eis eis Fangeren dran hunn a wou mer wierklech kënne soen, ok, mär verstinn de Prinzip vun deem Genre a mär gi ganz gutt domat eens an dat wär déi Progressive Metal Zeen. So ja.
Dat ass och e Genre, deen ech mëttlerweil géif als mat ee vu mengen dräi Lieblingsgenren iwwerhaapt bezeechnen, esou gesinn. Ne? Dat kann ee soen, well ënnert anerem äh, ënnert deen Hut passt Dir och extrem vill. Ne? Genau, an Vielfalt. Ne? Vill genau. Ech meng dat ass d'Wuert, wat, äh, wat dee Genre an déi Bands, wou an dësem Genre ënnerwee sinn, am beschte beschreift. Dat ass net den. Äh, Et ass net den 0815 Jempi aus dem Niewenduerf, wou seng Trompett spillt an ëmmer erëm dat selwecht. Also dat ass et net. Sorry fir de Jempi, ech hunn dee elo grad beleidegt. Mee ass ok. E wäert et verstoen.
E wäert et verstoen.
Absolut, e wäert et verstoen. Jo. Nee, et ass schonn e Genre, wou s de immens muss beherrsche, géif ech soen. Jo op Wäert unzefänken. Jo also op engem musikaleschen Niveau instrumentalen natilech och. Jo et mécht et mécht vill aus. Ech mengen ech perséinlech hunn fréi un progressive Bands gelauschtert, ouni et iwwerhaapt ze wëssen. Ouni dee Begrëff, wéi mer grad virdu scho geschwat hunn, ënnert eis, ouni de Begrëff wierklech ze verstoen, wat wat bedeit progressive. Kanns de an. A villen Aspekten definéieren. Et kann schnell sinn, et kann lues sinn, et kann, jo, divers sinn, et kann komplizéiert sinn, et kann komplex sinn, et kann surreell sinn. Et ass wierklech e Begrëff, wou eng Millioun aner Saachen drënner sinn. Genau, genau, genau.
Dat ass wierklech net einfach fir och Bands dann. Bands ginn natierlech ëmmer gär vu Säiten, ech soen elo eng Klass, klassesch Beispill, Wikipedia, an dat dobäi kënnt nach, dat wollt ech och nach hei präisginn, wann der dëst lauschtert, zwar net méi zu deem Zäitpunkt, wou mir dat hei ophuelen, ass Wikipedia effektiv 20 Joer al, an da muss ech nach eng Kéier soen, Merci, gell, well ouni Wikipedia wär Stéckhoft opgeschmass, gell. Jo, jo, jo. Wie hat mer Schoule kente fäerdeg machen? Oh, freck, oh, freck. Wie, wie hätte man die, all die Podcasts sein, nëmmen all die Infos kritt, ouni dat, gell? Also, ja, ja, mussten ja. einfach Schatz. so wie das. Ich hatte sogar schon äh, so Junior gefrot gehabt für Suen zu spenden das schon sech eng onofhängig Zeit ge ja, ja. ich muss so so viel sie immer geholle von schon Wikipedia schon so gespend gehabt Dat fand nicht gut da muss ich so äh, kann ich mich leider nicht opzielen an ich werde dafür auch sënnegen ähm, das na net zu spät. Op wat ech am Fong eraus wollt ass, ganz oft ginn déi Artikele jo dann och, ech mengen, wéi s du et grad gesot hues, do schaffen all méiglech Leit dodrun, do ginn dann och gär Artikele geschriwwen, wou einfach mol eppes geschriwwe gëtt, a ganz oft lande Bands dann ënnert esou. Wann s du net wierklech kanns definéieren, wat et ass, steet progressive ëmmer dobäi. An dat ass eppes, wat ech scho selwer ganz oft gesinn hunn. An ech muss da laachen, well iergendwou verstinn ech et, wann s de net weess, Fuck, wat ass dat do elo fir e Genre? Wat wëllen se domat soen? Dat et passéiert ze vill dran, fir datt ech et verstinn. A komm, e mat et mol einfach ënnert de progressive Deckel, da bass de ni falsch. Jo, mee et ass och e bësse wouer. Et passt och dee Moment, gell? Dat ass wuel wouer. Ech hu grad gesinn, hei ass alles voller Stëbs. Dat passt mer glat a guer net an ech gesinn et a mengem rietse Bléckwénkel. Ah, ech muss den onbedéngt herno ewech maan. Jo, ech hu sou e Putzfimmel, gell, also ech si ganz schlëmm, ech si ganz schlëmm mat deene Saachen. Jiddereen huet seng, seng, jo. Seng on, on, on, onbeléifte Säit an bei mir ass et de Stëbs. Ah, jo, fänkt scho gutt un, mee egal. Ech, ech froen dech mol einfach mol carrément, well s du jo nach net esou, ech wëll net soen esou laang, mee du bass méi, bësse méi spéit an déi Metal-Zeen erakomm. Wat, wat kanns du da mat deem Begrëff Progressive ufänken? Jo, bah, ech hat och scho fréi vun deem Begrëff héiere gehat, ne, och schon an mengen, soe lo mol, Teenager-Zäiten, tëschent 15 an 20. An denge gëllene Joren. Mat Bands wéi, jo, nenne mer et mol esou, jo. Äh jo mat Bands wéi Tool natierlech, äh, och Pink Floyd, äh, sinn ech grousse Fan, hat ech ganz vill gelauschtert, lauschteren ech och nach haut vill. Ja. Äh, an awer Bands, wou de Begrëff Progressive opgetaucht ass, ne, an ech konnt an där Zäit zemools guer näischt domadder ufänken, ne. Ech wosst och, okay, Tool ass eppes extrem Komplexes, ne. Ja. Mee Pink Floyd gëtt dann eeben och Progressive genannt an do hunn ech dee Moment déi, äh, Komplexitéit net sou remerkannt ne well ech dee Moment onheim sou vill vu Musik verstanen hunn ne yeah, yeah. an äh, réischt vill vill vill méi spéit an mengem Mëtt 20 oder sou äh, och äh, deelweis och mat Hëllef vum Internet äh, mat Wikipedia an so, ja, selbstverständlech okay dat gëtt als progressiv progressiv bezeechnet so gëtt progressiv gezeechnet an äh, ja dat war so Hun ech mol gemierkt ok wéivill Bands lauschteren ech iwwerhaapt an do ass eng eng divers Partie dobäi gewiescht wat ech do scho gelauschtert hunn ne. Jo. An wou ech dann méi an méi haarde Metal rageklomme sinn konnt ech dann dee Moment scho méi mam Begrëff ufänken an do waren dann natierlech dann Bands wéi wéi Opeth eben dobei komm déi Progressivitéit op en nach en neie Level setzen ne oder Äh, jo, wat gëtt et nach alles, wat wichteg ass? Et ginn, et ginn der e puer. Also, Ich mein, du hues jo lo schon ginn der vill, vill, ja. vill genannt. Ähm, wann, wann een et kann an ganz oder probéieren a ganz einfachen Sätz ze man ass wann du stilistisch Origine vum Progressive Rock kucks, wo jo dann och hanno de Progressive Metal draus koum, mhm. da kannst du schon well soen okay, Dat wat an de Siwwenzeger mat Psychedelic oder mat bësse méi Folk Rock Orientatioun, esouguer dem Jazz, dat war esou e bëssen de Virreider vun deem gewëssen Expressionismus, well dat fannen ech ass e Wuert wat och ganz ganz gutt bei Progressive passt, du probéiers eppes präiszeginn, eng, ob et elo. Eng, eng, eng lyresch, äh, Gesang, eng instrumental, egal, äh, Versioun vun dengem Lidd ass, mee du probéiers et halt aneschters ze gestalten. Ech menge mir, mir kennen alleguerten, alleguerten déi wou hei nolauschteren, an alleguerten du an ech, wéis de, wann, wann ech mech zréckerënnere wou mir kleng waren an du hues de Radio gelauschtert, et sinn, et sinn nëmmen 0815 Lidder gelaf, a wann ech 0815 Lidder soen, ass et de klasseschen 0815 Takt. An et ja, gëtt keng. Ja, ja.
Et bleift dobäi, et ass eng äh, ja, eng, eng stabil Basis méi net. Ja, eng klasg äh, Songstruktur eng klasg ja, voilà, eng klasg Songstruktur, déi net evoluéiert. Genau ja.
genau. An du sinn dann och ganz ganz vill soll mal ganz vill Alben gell, äh, ganzen Album vun nëmmen dat ass. Ech mengen ech ging dat haut Mo guer nemmi upake gell.
Bon dat hues awer och am Mëttel ne. Jo ne ne ne dat wëll ech och net soen dass dat nemmi gëtt haut.
Jo an et kann och nach ëmmer gutt sinn. Ech mengen Musek muss jo net progressiv si fir gutt ze sinn ne. Nee dat ass halt just eis Preferenz mëttlerweil soen ech mol sou. Jo jo mee sou als Beispill elo ech mengen Slayer sinn och net progressiv mee déi sinn awer och gäil ne. Mee dat ass Slayer. Jo mee heiansdo brauchs de och eppes Simples. Äh, fir dat anert nach méi ze appreciéieren, respektiv sinn déi simpel Saache sinn och gut ge du muss net progressiv a komplex sinn fir fir geil Musik ze machen dat trotzdem woll ech einfach als kleng Klammer nach nee, du, so, ich mein, du hast du absolut recht ähm, ich wollt lo net lo vielleicht hun Stelle gemet wann ich gemeten dann deet mal ganz schrecklech leet no, nee, dach dach mal so leet dass ich mich lo muss äh, mat so engem äh,

Entweder monoton oder einfach kléngt, kann nach ëmmer gutt sinn. Et ass halt just, dass mir mëttlerweil Saache sichen, well mer deem normalen, ech wëll net soen e bësse sat sinn, mee einfach e bësse méi wäit wëlle kucken an, ja. an och vläit eng anen, aneren Aspekt hunn an aner, aneschters d'Musek verstinn, wéi virun 10 oder 20 Joer esouguer.

Sougenannte Polyrhythmik, Takt, vill Takt an Tounwiessel eben. Dat sinn alles Saachen, déi een do mat kann, kann drasetzen. Ja, ech hat en Artikel gelies fir kuerzem och nach. Do hat een ähm, iwwer och natierlech d'Metal-Zeen an äh, ënner anerem dann och iwwer den Gent, wou eng ja, e Subgenre, soen ech emol, vu Progressive Metal ass, ja, ja. oder vläit souguer deelweis gläichgestallt, wou dat carrément als onorthodoxe Rhythmuswiessel nennt. Okay. Dat fand ech e geile Begrëff, muss ich okay, sagen.
Ja, ja, ja, ja. Mee en huet ja.
net Onrecht, gell? Dat, ja, äh, stimmt, stimmt, stimmt.
Ich mein, cool.
ähm, Wat ass nach esou en Trademark ganz oft bei Progressive Rock oder och dann Progressive Metal ass, du kanns, wann s de esou komplex Strukturen an e Lidd wëlls erabringen, da kanns de net no 4 Minutten ophalen. Ech mengen, du brauchs scho 4 Minutte fir d'Lidd mol unzefänken. Déi sinn extrem laang deelweis, gell? Jo, dat ass wouer, jo. Mengen do, Neo Bleviscarius ass e gutt Beispill dofir, Opeth och, huet keng kuerz Lidder, gell? An deelweis ass den Intro esou laang an du mengs einfach, ok, dat geet nimools un. Mee et ass scho laang am gaangen, just du hues nach guer net gecheckt, gell? Genau, genau. Dat ass dat, wat, wat wierklech gäil drun ass, dass du et ass e bëssen e Horizont erweitern, déi Musek, ne? Du kéins et soubal soen, wéi s du grad gesot hues, iwwert den Tellerrand ewech kucken ass e coole Begrëff. Mee ech soen mer, wann däin Teller, wann däin Zoppenteller d'Universum ass, da ass heiansdo gutt, wann d'Zopp iwwerleeft, well d'Universum deent sech och aus. An esou deent sech de Progressive Metal och aus an de Progressive Genre generell. Wow, dat war dee beschte Saz vun 2021. Ech muss lo goen, well lo kënnt näischt Schlaues méi raus. Vun eis souwisou net. Nee, nee, nee, nee, nee, absolut net, absolut net. Mä wat, wat, wat een natierlech ka maachen, kloer, wa mir vun eisen Progressive Metal oder Rock Erfarunge schwätzen, da komme mer natierlech net dolaanscht, fir och Bands ze nennen. An ech mengen, dat wär e gudde Punkt, Fir déi Diskussioun weider ze bréngen, mengs de net? Dat kann ee maachen, dat kann ee maachen. Well ech weess elo, du bass e groussen Opeth-Fan, warscheinlech elo scho méi wéi ech. Jo, jo, méi spéit wéi s du, awer dofir méi grouss wéi s du elo. Komescherweis schonn, jo.
Do gesäit ee jo, wéi divers et ka ginn, gell. Jo, mee mat hinnen huet awer net ugefaangen. Ech géif elo einfach mol e bësse vläicht nach méi wäit zeréckgoen, vläicht an d'Siwwenzeger oder Achtzeger, wou och déi éischt Hardrock Bands, also wou e bësse sou den, den Led Zeppelin Style Hardrock mat äh, Progressivitéit gemëscht ginn ass. Ne? Ja. An do kann en äh, King Crimson erwähnen, mhm. e Band déi ich zwar nie vill gelauscht dat hunn, iwwer dee ich och net ganz vill kann zielelen, awer ich weess dat ze wichteg sinn fir ja, fir d'Progressivitéit fir, fir d'Erweiterung vum Genre wéi et sech entwickelt huet. Ne? Ja. Da kann en och nach. Äh, Jo wéi Frank Zappa, Mike Oldfield sinn och absolut Jeff, äh, ja. Jeff, Jeff Tull. Tull. Ja, genau. Ja. Ja, ja, Rush och nach méi ball nach méi spéit gewicht, dat war dann die die nächst Stuf e bëssen mhm. äh, och eng Band die sal net wirklich vill kann lauschteren äh, méi ja.
Dat war schon méi ähm, Punk orientéiert liicht ne. Ech kann mech lo schlecht drun erënne muss ech soen, ech hunn Rush ni gelauschtert, ganz éierlech. Ja ech och net vill, dofir kann ech der lo net soen ob s de Recht hues oder net. Dat ass guer net schlëmm, mat mengem hues du souwisou ni Recht.
Dat ass net schlëmm. Dann giff ech soen eng ganz wichteg Band, also eng Band déi fir dech wahrscheinlech och ganz vill wichteg ass, well s de se och fréi geläuschert hues, nämlech Queensrÿche. Ja, ja, bah Queensrÿche ass wa wann ech un elo mëttlerweil un progressive Metal. Denken, jo dann denken ech definitiv direkt u si, obwuel ech um Ufank net net konnt verstoen wat dee Begrëff ass an ech hunn och mat mat hire bësse méi, ech wëll net soe rezente, well et war och elo e bëssen bësse méi déi spéit Album wéi Empire, dat war esou deen Album wou ech op Repeat gelauschtert hunn, well deen ëmmer doheem gelaf an nach gelaf ass. Dat war dee leschten Album mengen ech mam Geoff Tate, dat ee vun deene wahrscheinlech beschte Sänger aus der Metal Zeen. An keng Ahnung, den Album huet mech bësse markéiert, well en awer och e gewëssene Konzeptalbum war, oder si hunn déck oft probéiert Konzeptalbum ze maachen. An dann natierlech hiren awer awer nach ëmmer gréisste Succès war Operation Mindcrime, wou wierklech, se hu se wierklech an de Mainstream katapultéiert. Ech mengen net dass se wollten dohinner, mee voilà, se sinn do ukomm an dono ass Dir awer och lues a lues a lues méi roueg ginn an och manner gutt, soen ech mol esou, vun hinnen. Wat ech appreciéiert hunn, ass natierlech, wa mir vu Metal schwätzen oder zemools elo beim Channel, mir haten nach net vill Rieds iwwert, et kann een natierlech och just clean sangen an awer verdammt haart kléngen, gell?

Ma ech mengen, ech hat et virdrun och schonn elo erwähnt, wéi ech elo an der Lëscht vun an der Progressive Rock oder Origins of Progressive Rock gesicht hunn. Ech mengen, do gëss du mir definitiv Recht. Mir hunn allen zwee, de Pit an ech, hunn esou Lidder, wou mer als. ja, wéi soll so Orgasmus-Lidder äh, bezeichnen, wo ganz ja. ufänken a wo sech halt zum Orgasmus hin äh, hischaffen. An do genau. ass zum Beispiel an der Progressive Rock natierlech Led Zeppelin gehéiert oder zou irgendwo. Ähm, méi e vun denen wahrscheinlich ënnerschattesten äh, Musiker an Multiinstrumentalisten hunn ich du genannt Mike Oldfield gell ah, ja. äh, ja. Tubular Bells ass 37 rauskom an Obwuel, e Beispill, ech weess, datt hien zu deem Zäitpunkt hat Krämpes et ze releasen, well et huet jidderee gesot, bass du geckeg, du kënns net mat engem Lidd vun iwwer 20 Minutten. Dat war en No-Go déi Zäit, mee dat war awer genau dat, wat, denken ech, déi ganz progressiv Zeen definéiert. Et ass mir egal, ech hunn esou vill am Kapp an ech wëll dat alles do an déi Op déi CD pressen, dass mer egal wéi laang et dauert, mee wann ech et net esou maachen, da kléngt et net wéi et soll. Ja, ja, ja, ja.
Da das denk, denken ech genau dat wat wat mat Tubular Bells äh, vill äh, vill Saachen opgemeet huet fir aner Musiker. Gell? Okay, dat hun ech och eng gutt Portioun Courage so eppes ze ja, machen, ja. awer du du och absolut guer keng Ahnung wéi dat ukënnt. Tubular Bells ass im immens komplexen Album och schwéier ze lauschteren gell? Ja genau dat wollt ech grad soen, ass wierklech immens schwéier ze lauschteren. Ech sinn elo kee sou grousse Mike Oldfield Fan wéi s du. Ech ech kann zum Beispill guer net laang lauschteren. Ech appreciéieren et fir eng gewëssen Zäit, awer ech kann et net laang lauschteren och ne. An ech gëssen dat ass absolut, dat hues du och bei vill progressive Saachen. Ma bei anere Bands net. Ech ka lo och e ganzen Dag Opeth lauschteren, domat hunn ech och kee Problem, ne? Ja, ja, Mee ja. äh, verschidde Saachen sinn einfach ze komplex, ne? Zemools och am, am Gent, gell? Äh, ech mengen eng Band, eng immens gutt Band wéi Meshuggah, äh, déi Ja, do ginn ech wirklich dir recht. fantastesch talentéiert Musiker sinn, gell? guer keen Zweifel gell nee. mais sie sinn schwéier ze lauschtern fir mé fir mech deelweise mal ja. fallen dann ja aber ich mengen wa man los wieso beim Gen sinn da bleiben mal kurz do ähm, ähm, ich, ich silo natürlich mich sogar huet mega gut Lider mir das wie du sest es schon es schon mich persönlich nie konnten do so ganz raschaffe wellt so komplex als dafür wat dann umso méi komisch als Bands wie Tesseract oder Periphery als als, als net manner progressiv an die An et fällt mer do zum Beispill mär perséinlech vill méi einfach mech domat erëmzefannen. Ass Okay. dat, ass dat vläit duerch och den, ähm, dee gewëssene musikalesche Background wou ech hunn, well, äh, an dann nach eng Kéier Klammer op, äh, Mike Oldfield ass Gott sei Dank, soen ech emol, ëmmer doheem gelaf, an zwar net nëmmen Tubela Bells, mee Tubela Bells 1, zwee, dräi, véier, keng Ahnung wéivill datt der nach koumen, an all déi aner Albumen och, an, ähm, et, et, et huet mär deemools, Och Idee ginn fir iwwerhaapt Gittar ze huelen gell? Ech hunn ech hat ech hu keen keng musikalesch Schoule gemeet a ech keng Gittarskoure näischt gemeet. Ech hu ganz vill vun der vun mengem Papp senger Musek ofkritt, ob dat elo Led Zeppelin war oder wéi gesot Queensrÿche oder dann och nach nach ëmmer haut. Mike Oldfield, Ech, ech, ech wollt, ech wosst net wat an Tubular Bells geschitt, et war einfach esou komplex an, mä ech wollt, ech wollt d'Gittar dee Moment opgräifen an ech hunn dat dann och gemeet, gell, an ech konnt jorelaang iwwerhaapt näischt an ech hunn learning by doing, gell, dat wat ech kann ass absolut vum Ohr hier,
mä
wat mech halt do wierklech ëmmer faszinéiert huet war de Fait, ok, et ass alles instrumental. An awer kann en hien et fäerdeg bréngen, a ganz vill progressive Bands kënnen dat, eng Stëmm ze kreéieren ouni stëmmlech vertrueden ze sinn, wann s de verstees wat ech mengen.
Ech verstinn, ech verstinn, jo jo jo. Eng eng gewëssen esou roude Fuedem, wou der genau dee Leitfaden gëtt, wou normalerweis d'Stëmm da gëtt an dat. Dat fannen ech, dat fannen ech mega, mega interessant an et mécht déi Saach dann och nach méi divers, wéi et am Fong schonn ass, gell? Genau, genau, genau. Jo, Diversitéit ass och e grousst Wuert bei progressiver Musek, ne? Jo, selbstverständlech.
Et ass och oft, datt et vun ganz haart op lues wiesselt, gell? An dat fannen ech eben och zemools esou gäil bei e bëssen méi extreme.

Wéi dat Traditioun hei ass am Podcast, muss mer fir all, wuertwiertlech fir all Schäissdreck maache mer eng Spotify-Lëscht. Mee dat ass guer net schlëmm, mir wëlle jo just deelen an den, den Horizont erweideren, sou wéi d'Zopp vum Teller leeft halt. An, Genau.
an äh, da sinn e puer ganz schmackhaft Saachen dobäi. Ähm, zwar éischter méi modern Saachen, mee wéi gesot, mir schaffen nach drun. An ech, ech, ech weess vu wat enger Band dass de schwätz mengen ech wou dech an, an déi Dimensiounen geheit huet äh, ech, ech mengen dat ass Neoblivious Scaris mengen ech ënnert anerem, ënnert ja. anerem ja. Ah, ja, ja. Mir schwätze sou vill iwwer déi Band, mir mussen awer e Special iwwer déi Band man, ech mengen se hunn méi wéi verdéngt. Dat kann ee maachen, ja, well se sinn der ëmmer ze, ze onbekannt. Ja, ja, leider, Leider, ja, leider, leider, ja. Iergendwou soen ech mer, leider, an iergendwou soen ech mer esou, dat ass net schlëmm, well dann ass et awer méi esou en enge Krees an du hues awer méi dat, dat Gefill, dass de net, ech soe elo natierlech, ech komme erëm net dolaanscht fir Metallica ze erwähnen, mee du hues keng, keng richteg Bezéiung méi zu där Band, wann s de verstees. Jo, jo, jo, dat hues de virun allem och, wann s de se live kucke gees, ne. Jo, ech mengen, ah, dat war.
Metallica spillt an enger Hal vun 100.000 Leit, gell, an du stees iergendwou. Äh, hannen um Eck an du gesäis vläicht so wéi Ameisen, déi op enger Bühn stinn. Ne? Ja, ja, ja. Bei Neo Bliviscaris stehst du Meter vun hinne wäch, wat so, wann se live spillen. Ne? Ja. Ke Mënsch um Konzer, also wat eng e klenge Sall ass. Ja, si, si ware jo fir un zwee Joer ass lo schon hier gell. Vill ze laang ja. op jeden Fall waren si mat äh, mat Isan den äh, also den Isan vun Emperor huet jo so seg eeg Band, as si waren als Virgrupp dobäi. Ah, dat war. Ja, Engen ech e vun den. Herrlich. Ee vun deene cleansten an ee vun ee vun deene beschte Concerter, wou ech bis haut gesinn hunn. Obwuel et eng Virband war an obwuel et, ech weess, d'Kufa ass, ass, ass ëmmer, gëtt gär driwwer gestridden. Déi eng soen, dat ass e mega gäile Sall, ech ginn do absolut Recht. Mee heiansdo hues de Soundtechniker, do sees de esou, Hm, what the fuck méchs du grad do? A wann ech de Sound just kucken, dat ass meng perséinlech Meenung, gell, de Sound vun Neobleviscaris war 100 mol besser wéi déi vun Ethan. War sou en Tendenz beim Haaptakt ëmmer de Volumen nach méi erop ze dréinen bis et bal nemmi geet gell? Ja ja ja.
Heinsdo kann dat déi ganz Saach e bëssen, ech wëll net soen zerstéieren, mee manner gutt maachen. Mä ja. Dat stëmmt, dat stëmmt.
Dat ass op ganz héijem Niveau gemeckert, muss ech och soen. Ja ja, ech hunn zwar, ech muss zwar soen, d'Kufa hunn ech punkto Sound oft léiwer wéi wéi zum Beispill den Atelier. Jo, dat stëmmt nach ëmmer, jo. Dat ass nach ëmmer wouer. Dat ass elo nach eng aner Spuer wéi. Wéi zum Beispill och den, den mir hate wéini hate mer jo och eng eng en Interview gemeet mat Asator, wéi gesot, wann der dat lauschtert, dann ass deen och schon do. Hate mer och e bëssen iwwert den Entrepôt zu Arel rieds. Dat ass e Genau. mega gäile Sall, mee do muss de wierklech genau oppasse wat s de méchs, well do kanns de wierklech vum, vum Sound erdréckt ginn, gell?
Jo, du muss kucke wou s de stees, ne? Muss de Ja. och heiansdo deng, deng Positioun zurecht fannen, Ja, muss mer ja, soen, ne? ja, dat ass, dat ass wéi Schach spillen, e bëssen.

Se maachen dat wat se kënne mam Sound, a wéi wëlls de dat mat enger mat engem rechteckege Cube perfekt maachen? Ja. Ne? Ja, ja, Zumools ja, ja. beim Metal, ech mengen do ass esou vill wat an, an de Lidder passéiert an äh, e Popsänger natierlech e k- brauch keen Echo anzebauen, e kritt den Echo automatesch, mee wann du dann äh, keng Ahnung dräi, dräi Lead-Gitarren hues, ech soen elo Maiden oder esou an der Rockhal, dat ass net einfach do de Sound äh, richteg ze, ze managen, gell.

Jo, ah, John Petrucci, Monster. Ah, gell? ja, so, so e gudde Gitarrist, gell, ja. das ist wirklich Wahnsinn, gell. Und no, es sind auch keine großen Lauschterer, es sind, sind keine großen Fan von ihrem Gesang, lass mal so, gell. Aber, ja, das ist speziell. Ah, das sind so talentierte Musiker, das ist wirklich, das muss ich das schon zumindest ein bisschen appréciieren, was sie machen. Ne? Ja, absolut, ähm, ich gebe dir recht. Was ich äh, persönlich da gemäht habe, weil ich sind da auch deiner Meinung, ich, ich, nein, ich gegen den Gesang, Mee et ass, et ass guer net Menges. Mee dat ännert nach laang net drun, dass de et kanns lauschteren, wann s de kanns. Wann s de däin Ouer genuch developpéiert hues, da kanns de iwwer de Gesang ewechkucken. Wat par conter méi cool ass, dat ass, wann s de d'Méiglechkeet hues, fir déi instrumental Versiounen vun hinnen ze fannen. Dat ass, dat ass wierklech. Du ja, hast das Gefühl, du gehst in Vakanz, gell? Ja, ja, ja, du gehst so an, an das Universum rausgekoppelt. Ja, ja, ja. ja. So, ja.
Es sind nicht ganz viele Bands, die das können. Mittlerweile fand ich zwar da immer mehr, muss ich ganz zu meinem Erstaunen und auch zu meinem Plaisir, muss ich sagen, mhm. ähm, die das fertig bringen, wo dich einfach so holen, wo du da wirklich nicht ganz viel erwartest und du, du kennst es gut nicht und du hast gut kein, du hast gut kein Followers, nichts. Mee dann oh, komme mat an da bass der bemol Iergendwou am All da stees de fir un enger fir un enger Supernova an dat ass grad dat wat s de héiers an dat ass ah dat ass esou schéin gell. Ja ja ass wierklech wéi eng Explosioun an dengem Kapp déi yeah. déi geet an dat ass an dat ass angenehm einfach. Ja yeah. yeah. ass wonnerschéin.
Menge äh. man nach an ah, jo e gros man net derfe vergiessen äh, Davin Townsend kom an ge. Ja den Davi den Happy Davi man. Ja, das war so ein tausend Sasser, gell, den äh, absolute Workaholic aus Punkt der Musik, gell. Ja. An äh, ja, den, den mischt auch, der bringt nonstop Album raus, den mischt nonstop lieber der Content, gell. Das ist schon krass. Das, das ist auch wirklich ein absolut talentierter Musiker, gell, muss ich wirklich sagen. Ja.
Ähm, Ja, an och wat ëmmer schwéier ass, ech sinn dat nämlech wéini gefrot ginn. Ech hat een op der, op der Schaff, deen ähm, ah, ech weess, mir hatten eis iwwer déi Concerten ënnerhalen, wou d'lescht Joer 2020 ofgesot gi sinn. Dann hunn ech mech mhm. natierlech och natierlech mech och opgereegt, wéi vill Leit dobaussen. An äh, méi Sugar sollt jo ma mam Devin Townsend sein Pro Project op Lëtzebuerg kommen an ah, nun halt meng Meng Depressioun erausgeluecht ah ech war déck also ech hu mech am Fong hunn ech mech ganz éierlech gesot méi gefreet fir Devin Townsend live ze gesinn ewéi Meshuggah. Dat war och mat de Grond wisou ech Ticket geholl hunn an du hunn ech deem probéiert ze erklären well e mech gefrot huet jo wat wat wat mécht deen dann an do war ech e bësse virun d'Mauer gestallt ginn ech war yeah, wisou soll ech dat elo erklären wisou soll ech dat elo erklären e mécht äh, ja e mécht alles wat e wëll mengen ech ass déi beschten Definitioun.
mecht definitiv metal me mecht du kannst net so mecht progressive den hue wirklich se sein egene genre von den noch kein andere mecht wie hier wo einfach Davy metal hecht kannst du schon mal so Davy metal, Davy ja, metal gut, nicht, ähm, das das mega komplex äh, as auch schon ewig dabei war en das demos zum Steve Vai entdeckt gehen als als Sänger du hätte er just nach gesungen gell An ech ka mech do esou gutt drun erënneren, dat war en e Video, wou, ech mengen et war vun der Sex and Religion vum Steve Vai. Steve Vai ënnert anerem ass e ganz groussen Gittar-Virtuoso. Déi wäerte mer vläit och hei nach eng Kéier am Channel vläit eng Kéier duerchhuelen, eventuell. Jo, dat ass richteg. An jo Steve Vai souwisou e Monster, mee den den Davy oh wéi d'Sau do ausgesinn huet, se hat eng kuerz Box un, schwaarzen T-Shirt an hien ass jo wierklech glat raséiert, gell, vun uewe bis Yeah. ënnen, gell. Ja, ja. Mee dann ass och säin Trademark iergendwéi scho Den hat zwar eng mittlerweile. Zäitche laang Hoer gehat, Dat mee war den hat bei en, Strapping Young Lad war dat, jo. äh, ja, den hat en esou uewe schonn ugefaangen äh, auszefalen Ja. an op der Säite waren se laang. Dat huet esou ulkeg s- strange ausgesinn, gell, what the fuck. Jo an awer gee Strapping Young Lad als och eng absolut wichteg Progressive Metal Band an dann och bësse Metal, Metal Core Band bezeechent, gell? An och net vergiess, hien huet ganz vill ënnerschiddlech Saache gemeet. Hien huet esouguer verschidden Devin Townsend Projecte, gell? Da denkst de esou, da kucks de an der Diskografie The Devin Townsend Band an da kënnt The Devin Townsend Project, dann heescht et just nach Devin Townsend's

Äh, oder d'Joer virdrun, lo sinn ech mer net méi genau sécher. An ähm, e konnt net wierklech live live Toure mat Empath. Et war net laang an du ass jo alles ofgeblose ginn. Mhm. Empath was ass mat mengg dat komplexeste Wierk vun him an dat luscheste Wierk fir dat mansten ze soen. Mee en huet ganz vill Concerte live gemeet, an dass, wéi s du sees, gell, hie steet dann do eleng an en huet eng, eng, eng Oktopus-Mutz un oder esou, gell, an en hëlt sech absolut net eescht, well e weess einfach, dass, dass em egal wéi een ausgesäit, dass em egal, ob d'Leit e gieren oder net, mee e wëll einfach nëmme Musek maachen an ah, dass, dass herrlech him nozekucken, gell. Ech stellen hie souguer gäre perséinlech gläich wéi de Michael Akerfall vun Opeth. Das so Ja das also Scherzkeks. Voilà, an och Perséinlechkeet ass mega mega waarm iergendwéi. Du hues d'Gefill, datt mat deem, wann s de dee gings gesinn, du kéins op dee Mann duergoen an du gings net direkt äh, ignoréiert ginn. Sou hunn ech dat am Gefill. Ja. An ech menge ja, mäi ja, Gefill ja. ging net enttäuscht ginn. Wie weess, vläit hu mer jo, wann se fir d'nächst kommen, si mer jo schonn sou berühmt an et ka méi déi 100.000 Followers an da gi mer invitéiert fir als VIP han en aus mat ze man ne das net onméiglech he oder macht einfach Podcast mat him war dat de ging wahrscheinlich schon net nesen da gingen se Katzen all mat huelen an so an äh, et, et wär skurril mé et wär bestimmt der hal
ja wat ech am ähm, äh, vun der Katrik ze kommen den progressive metal wat ich mens gern hun ass van progressive metal einfach mat mat andere genren gemëscht gëtt ja wie Progressive Death Metal, awer och mam am Black Metal hues och verschidden. Net mhm. oft erweint ze fënns doch du ähm, bis mir progressiv Sachen wie en Slave zum Beispiel wie ja. Nagar oder wie Ägerlach. Ähm, am Death Metal ist natürlich äh, Top Rider Opeth, ähm, Neo Oblivious Charisma, ja. Äh, Eng Mëschung aus den zwee, e bëssen mat nach anere Saachen dobei, mat Violin dobei an hei an do, gell. Dat ja, ass, dat ass, dat sinn esou meng, meng Favoriten am äh, Progressive Metal. Ech mengen, wen een do kann och dobäi zielen, an du hues se och an d'Lëscht gesat, dat ass ähm, ja, se maache vläicht och net spezifesch just Progressiveness, well se awer hir Wuerzelen am, ja, wéi soll ech soen, am Melodic Death Metal hunn, an dat ass Gojira, gell.
Ah ja, ja. Hat ich dat Lësch gesat? Ech mengen du hast dat an Lësch gesat ja. Ah, ja, stimmt, oder das einfach do opgetaucht an das durch magisch Hand do hinkom kann ja, sinn ja also hier Stil fan schon bësselchen äh, das auch absolut progressiv ja. Et huet äh, ich mengen äh, war mir so ein progressive also wie sos also dir sos neilt wie ze so an et passeiert dick viel dran taktwiesel fleit ja

E puer lëtzebuergesch Bands z'erwähnen, ech kennen der net ganz vill, mee bon, Scarred passt definitiv an de Progressive Metal Genre dran. An dann natierlech och en soi-disant eng e Bekannte vun eis, den deen The Way of Kero heescht, wou se all seng Musek selwer mécht. Dat ass e bësse méi eng One-Man-Band. Eng One-Man-Band, wou ech soen, Chapeau, well ech géing mech esou eppes net trauen, gell. Jo, dat ass Wahnsinn. Dat ass scho verréckt. Dat ass vläicht net jidderengem Senges, dass. Genty, et ass groovy, et ass wierklech vun alles e bëssen dran. Respekt, wéi gesot, Shoutout nach eng Kéier fir hien an och fir Scart natierlech, déi elo, wann der dat hei lauschtert, ass deen neien Album vu Scart och eraus, endlech, gell, mir hu laang genuch gewaart. Jo, jo, jo. A mir si richteg frou, dee elo kënnen ze lauschteren. Mee jo, Scart ass definitiv eng absolut progressive. Ech denken, et sinn nach aner Bands dobaussen, lëtzebuergesch Bands, wou eng progressive Nout hunn. Mee vläit net esou offensichtlech ewéi Scarred. Zemools bei hirem lescht Lidd Mirage wat erauskomm ass, well do ass definitiv eng grouss Spuer Progressivitéit yeah. mat dran. Ne? Progressivitéit, sou genau wéi Post-Metal Elementer, dat, dat laanggezunnent, dat, äh, dat melancholescht, song ech mol. Ja, ich mein, ja, du, ich ja. verbanne ganz viel äh, Melancholie mat Progressive Metal oder dann noch Post Metal gell an Ah, keng Ahnung, dat ass, dat ass, dat ass eng Spart, wou mir perséinlech extrem zouseet a wou ech mer soen, esou, hm, dovu kann ech ni genuch kréien, gell. Da muss ech dann ënnert anerem nach, wann, wa mer hei elo anhänken herno, da muss ech dann nach, nach e puer Bands eriwwerginn, esou och One-Man-Bands, wou, wou selbst vun onbekannt sinn, déi mer vläicht och schonn hei erwähnt hunn, mee wou mer probéieren och nach e bësse mat eiser neier soi-disant Subterra Musica e bëssen. Bësse méi onbekannte Bands, bëssen ze, oh hei kuck hei déi do, kennt definitiv kee Schwäin. Do, do wäerte mer nach Leit äh, opmierksam maan, soun ech mol.
Probéieren zumindest. Zumindest probéieren. Mir ginn eis vill méi. Mär mär huelen eis déck vill Zäit. Ech menge fir eis ass dat heite jo am Fong soss näicht wéi Eppes wat man net wierklech kënne maan de Moment. Natiirlech mir wunnen net grad äh, onwäit auserneen, dat wélo mengeg nach de manste Problem méi. Ja. Den soziale Kontakt soll jo nach ëmmer Miniméiert sinn an dat do ass awer ëmmer, ëmmer erëm cool. Et ass meeschtens wann ech mat der anhänken, dann denken ech mer net, oh sinn ech frou dass dee Wixer agehaangen huet, mee mee esou, oh ech muss em nach esou vill weisen an keng Ahnung. Du bass dann awer ëmmer erëm, ëmmer erëm frou e bëssen iwwer Musek diskutéiert ze hunn. Absolut.
Dat wor awer net iwwerzeegend genuch, ech gleewen der guer näischt. Nee, ech hat lo, ech hat lo missen äh, Laachen.
repsen an, an, Ah, dat ass äh, schéin. an einfach der selwer an dofir hunn ech dat e bëssen ënnerdréckt gehat. Ja, ja, ja, dat ass eng mega gutt Excuse, ech muss mer déi opschreiwen. Mhm. Dat ass mega, ja. Nächst Kéier wann een an dat hetzt vun dir, dann repsen ech einfach, ah, deet mer Leed, ech hu mech grad extremst verschléckt an äh, nee, alles gutt. Meng, mir, mir, mir geckse gär, mir komme gär vum Thema of, dat soll jo och esou sinn, mir si kee sturen äh, Radiosender, mir sinn einfach zwee Dudes wou wou random duerch d'Géigend diskutéieren, voilà. Genau, genau, a Musik gären hunn. A Musik gären hunn, an Iessen. An vill ze vill, jo, mir iessen vill ze vill gär. Ja, ja.
Ja, ma dat gëtt, wéi gesot, dat ass eng aner Thematik, déi loosse mer léiwer aus, soss hale mer ni op. Ja, dat ass fir den, fir den nächste Podcast. Den,

Eng gutt Fro, dofir hunn ech nach ni esou driwwer nogedëscht. Madame Vasi,
ech wëll elo eng Äntwert hunn.
Keng Ahnung, ech weess net wat ech der do soll soen. Progressiv, puh.
Kéint een, kéint een, solo, just als, als Beispill, kéint een déi leschten, déi leschte véier, fënnef Méint, säit deem mer hei am Gaang sinn, kann ech wierklech als eng, fir mech perséinlech, an dat ass dann meng ech bei dir net aneschters, eng extrem progressiv Phas äh, bezeechnen. Mer hunn extrem vill äh, a kurzer Zäit gemeet, méi wie mer mengg die letzte ja, Joer gemeet hunn. Produktiv ënnerwee, dat kann ech schon soen definitiv. An, an, kann, ja. kann noch dazu zielelen. Ne? denken ech schon an ich denken wann wann mir von progressivität schwätzen also die am anfang auch sonst nicht wie kreativität die zwei gehen am anfang hand an hand zu summen genau an ähm, kennen wie gesagt dat bezeichne ich gerne ähm, Géing ech gär dozou zielen an ech wäert dat och definitiv maachen. Majo.
Majo, da weess ech lo näischt méi ze soen, dann hale mer lo einfach hei op. Ja, ech géif och soen, datt mer zimlech alles duerchgeholl hunn, wat ee kann duerchhuelen, zumindest emol déi wichteg Saachen. An jo, also wéi gesot, Progressive Metal kann ech nëmmen empfeelen, och wann et heiansdo net einfach ze lauschteren ass. Et gi wierklech fantastesch talentéiert Bands dobaussen a Gitt hinnen eng Chance, och den klenge Bands, ne, den Newcomeren, well och déi si verdammt talentéiert, ne. Jo, an dass virun allem e Beweis dofir, dass wat méi Leit, ob et elo eenzel Musiker sinn, wéi zum Beispill dann de Way of Kero, de Mister Kero, an dann och aner Bands, déi sech trauen, esou eppes. anzeschloen an dann och so so ne ech wëll genau dat dote machen ech wëll ech wëll mech persinnlech a ménger musik verléieren dat ass ëmmer a gut zeechen dat ass net einfach so es wat du hi gepraft ass an äh, genau das wieder se also git git progressive metal eng chance mir hunt jo selber he geschrieben am spotfy spotfy was dat dann spot spotify mein gott der spotify löscht das schwer enger ähm, progressive metal ze erklären app es können man sicher so et geht den um eng rees durch universum
Ja, ja, an duerch sech selwer, duerch säin eegene Kapp. Ja. Äh, duerch dat Unbewusst. Wa, wann e misst, wann e misst e Coverbild fir e Progressive Metal wielen, do ging ech zum Beispiel dann effektiv de Cover vun Tool lateral auswählen. Dat definiert ja, mengglisch ja. Äh, Progressive Metal am besten. Genau, genau, den ass wirklich, ja, immens passend, das ist so gut. Oh, oh, schon fir kurzem mer hat kurz nach kurz nach klenge en kleng Parenthees hat den Pit gesot lauscher lateralus Ech konnte nämlich net ganz viel mat Tool ufänken ech hun gemeet Ech war absolut geflasht och wann et net einfach fir mech perséinlech ze lauscheren ass mee ech kann awer verstoen wieso dass de Pit Tool lauschtert a virun allem da seet lateralus ass dat bescht wat Tool je gemeet huet ja dann ass gut ja en ass en ass en ass wirklich en ass wirklich gut an ech probéiere wierklech regelméisseg do eranzelauschteren. Ech perséinlech hunn do esou komesche Werdegang, ech bleiwen ëmmer gär up to date a wann ech nei Saache fannen, da lauschteren ech déi bis zum Vergasen, bis ech se net méi ka lauschteren.
Sinn net anescht. Jo, jo, mä awer dann hunn ech esou Saachen, wou ech weess, datt et scho méi laang gëtt, do muss ech mech dann ëmmer dogéint stäipen a soen, ah, ah elo net, ah herno an esou. Mä awer ech hunn d'Tool mëttlerweil um USB an um Handy an. das witzeg die lechte Käier ech war voller Gedanken es sind net immer bei der Saach gell wie mir wie ke anderen noch am Fong ähm, am Auto ass den automatisch Tool und drei kom lateralus an weg schon wow, dat, das, dat das hier mega wahnsinnig geschieht viel ja immens viel.
Ja, an dann geguckt, was es ist, und dann ich musste schmunzeln. So, der Knaschtert hat recht. ja, seitdem, äh, ich werde noch nicht, definitiv nicht alles von Tool lauschteren, aber Lateralus ist definitiv, hat sich aber doch schon, hat sich doch schon ein bisschen so am, am, am mein Gehirn angebrannt. Das ist gut, das Kann ist ich schön, so. das ist schön. Aber ah, ja, ich, denk, ich denke, dass, wie du siehst, wir haben genug gesagt, ist so nicht mehr. Au revoir, Monsieur Damme. Ja.
Mär gesinn eis demnächst erëm hei ging so ne. Genau Merci fir d'Nolauuschteren an uh, jo. Ja. Lauscher progressiv. Lauscher progressiv. Ass jiet progressiv. So ass et. Och ja, ja. Dat bis geschwënn zu engem ganz gesunde Lifestyle ja.
féieren. Ja.
ja.
Ma jo, ja. Dir Leit.